Rydym wedi cyfarfod yma heno yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, Mab Duw, yn aelodau eglwysi annibynnol lleol a ledled Cymru, Ynghyd â chynrychiolwyr enwade a thraddodiade eraill, croeso mawr i chi, i ni'n falch o'ch cwmni. Yr ydym yma ar wahoddiad Eglwys y Priordy, mam eglwys Elinor, ei chartre ysbrydol, i'w chomisiynu i wasanaethu Iesu Grist

Wel, ar ôl blynyddoedd lawer o ddirywiad parhaus, mae Cristnogaeth yn y Deyrnas Unedig yn dangos arwyddion o adfywio, yn enwedig ymysg cenedlaethau iau. Wel, o leia', Dyna gasgliadau YouGov sy'n tracio credo crefyddol ddwywaith y flwyddyn. Mae problemau yn y byd yn dod yn fwyfwy, mae pobl yn edrych am le i droi gyda'u gofidiau, gyda gwerthiant y Beibl yn y Deyrnas Unedig yn dyblu ers 2019, a diddordeb yn y ffydd Gristnogol yn parhau i dyfu, mae yna arwyddion yn awgrymu cenedlaethau cenhedlaeth sy'n troi'n ôl at Dduw a cheisio ffydd sy'n trawsnewid bywydau. Efallai bod ni fel Cymry Cymraeg yn cael trafferth i werthfawrogi hyn yn llwyr ar hyn o bryd, ond mae yna arwyddion o newid o'n cwmpas, newid sy'n golygu bod angen i ni i gyd, gydag arweiniad Duw, fod yn barod i wrando a chlustiau newydd y dyddiau hyn. A dyna'r cyfnod y mae Elin Irwin yn dod i'r ysgrifenyddiaeth. Cyfnod heriol ond cyffrous ble mae gobaith a chyfle. Ac fe ddaw i'r ysgrifenyddiaeth gyda chefnogaeth lwyr pob un ohonon ni yma yn y Priordy. Ac am ddewis da! Mae wedi'i ffrwytho yn y pethe gore Yn yr eglwys hon ac ar yr aelwyd. Mae hi bellach yn un o'n diaconiaid, ac mae gan lawer ohonom gof da am ei rhieni, John ac Elizabeth, a'i gwreiddiau yn y Rhondda, ac yn edmygu ei ffyddlondeb a'i diwylliant. A braint i mi, ac eraill, oedd cael bod yn aelod o ddosbarth Ysgol Sul yr Oedolion yn y capel hwn a dysgu llawer drwy wrando ar John a'i wybodaeth eang. Ac mae gen i ddyled bersonol iddo hefyd am y cyngor a'r cymorth a rhoiodd i mi pan ddaeth yn amser i mi i ddilyn fel ysgrifennydd yr eglwys hon. Ac mae Elinor yn gwybod hefyd faint o'r gloch yw hi yng Nghymru heddiw, yn y byd crefyddol ac fel arall. Mae'r gallu a'r ddawn ganddi. Fel y gallwn ni uwch dystio i arwain ac i adeiladu pontydd, i gyfathrebu'n rhwydd ar lafar ac ar bapur, i olygu ac adolygu, i gyfansoddi ac i ysbrydoli eraill, sgiliau mor angenrheidiol heddiw mewn byd mor gymhleth ar lawer cyfrif. Does ryfedd mai hi yw'r lleibwr cyntaf a'r ferch gyntaf i ddal y swydd hon. Ac ar ben y cyfan, mae ganddi hiwmor iach a chlustiau da. Pob dymuniad da i ti, Elinor, ar ran y priordy. Diolch am arweiniad y gorffennol yn nhŷ John Penri, ac yn awr, pob rhwyddineb i ti, ac yn wir, i ysgrifenyddion yr holl enwade, wrth i chi oll geisio hyrwyddo llais y dystiolaeth dristionogol anghyffurfiol Gymraeg yn y cyfnod rhyfedd ond diddorol hwn. Pob bendith arnat ti.
Diolch, Alun. Cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Cyffredinol yw cynnig arweiniad ysgogi gweithgarwch a hyrwyddo holl bolisïau'r Undeb, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â'r genhadaeth. Mae hefyd yn cynnig gofal bugeiliol i'r cyfundebau, yr eglwysi, y gweinidogion a'r arweinwyr. Mae'n cynrychioli yr Undeb yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac yn cadw mewn cysylltiad cyson â'i chyd-swyddogion cyfatebol mewn enwadau eraill. Etholwyd Elinor i'r swydd hon yn mis Mai eleni. Daw cyfle heno i gydnabod arweiniad Ysbryd Duw a thrwy i gymorth ef i ymgymryd â'r holl ddyletswyddau hyn. Ond pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn? Ein digonedd ni sydd o Dduw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist. Gan hynny, Elinor, gofynnaf i ti roi dy gyffes a'th dystiolaeth.
Diolch, Owain. Dyma fy nhystiolaeth. Rwy'n gwybod i mi gael fy ngharu'n gyflawn a diamod gan Dduw a chan ei Fab Iesu Grist. Credaf mai cariad yw Duw, ac mai ni yw cyfryngau'r cariad hwnnw yn y byd. Mae'r cariad hwnnw yn rhan o fy mywyd bob dydd, Bydd hefyd yn rhan o fy ngwaith gyda'r Undeb Beunydd. Credaf yng ngweinidogaeth yr holl saint, ac mai ni yw'r saint. Addunedaf i gyd gerdded a'n heglwysi, i'w cynnal, i hannog a'i grymuso yn ôl ein traddodiad cynulleidfaol ni. Trwy ras Duw, ymdrechaf i gyflawni fy ngwaith dros yr undeb a theyrnas Crist hyd eithaf fy ngallu.
Gan hynny, Elinor, a wyt yn adnewyddu dy gyffes fod Iesu Grist yn Arglwydd ac yn Waredwr, ac yn cydnabod dy ethol a pha alw gan eglwysi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i waith yr Ysgrifenyddiaeth Cyffredinol? Ydwyf. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Duw holl ddyletswydde'r gwaith hwn? Ydwyf, drwy gymorth Duw. Elin, yr, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, derbyniwn di Y waith Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ac fel a arwydd o hyn, estynaf i ti fy heilaw gymdeithas. Fel arwydd o'n cymdeithas yn yr efengyl, a'n dymuniad i rannu â'n gilydd mewn ymgysegriad, cawn gyfle ymhen ychydig i ddeisyf bendith un ag oll ynghyd, ar Elinor a'i gwaith. A ydych yn cydnabod a derbyn Elinor fel Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg? A ydych yn addo i charu hi, a'i chynnal hi, ei pharchu a'i chynorthwyo i gyflawni'r gwaith mawr hwn? Fel arwydd o'ch adduned, gofynnaf i chi godi os fedrwch ar ych traed nawr, i offrymu gweddi ddistaw i ddeisydd bendith Duw arni ac arnom fel eglwysi ac fel enwad. Sefwch. O ddiw ein tad, clyw pob gweddi o'n heiddo. Amen. Beth yw un? Fi eistedd os gwelwch yn dda. Gweddion.
O ddiw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, O ffrymwn i ti Fawl a diolch am dy holl waith. Diolchwn i ti am newyddion da ar y fenil, ac am yr eglwys, dy deulu, a adeiladwyd ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a Christ Iesu ei hun yn gonglfaen. Cofiwn gyda diolchgarwch am bawb a dystiodd yn ffyddlon i'th y fenil drwy'r oesoedd. Heddiw, Arglwydd, diolchwn i ti am Elinor Wynne, gan ddeisyf dy fendith arni hi, ac ar ei gwasanaeth ymhlith dy bobl di yn Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Cymorth hi drwy dy gariad mawr i wasanaethu dy bobl, i ysgogi a meithrin y dystiolaeth Gristnogol, i hyfforddi, i adeiladu, ar gyfer y gwaith hwn. Nertha hi Arglwydd i gynorthwyo'r eglwysi yn y dasg o dystio yr efengyl yng nghymunede Cymru heddi. Ysbrydola hi drwy d'Ysbryd Glân ym mhob agwedd ar ei gwaith wrth iddi dy wasanaethu di. Gwylia drosti o Dad am mhob awr o brawf a blinder a siom. Llewyrched oleuni ar ei llwybre, mewn gwendid trwy fyd y nerth, mewn unigrwydd byd yn gydymaith iddi, mewn anobaith trwy fyd o obaith i'w chalonogi. Cynorthwyo ni, Arglwydd, fel ei mam eglwys sy'n cyfarfod yma yn y Priordy, i'w chefnogi a'i chynnal, i'w bugeilio ac i gofio amdani yn ein gweddïau. Llawen hawn fel teulu'r sydd yn i gwaith a gweddiwn am dy fendith di arni. Llanw'i chalon a'th dangnefedd, dy segrau gwaith a'i hamdden, a boed i holl fyfyrdod ei chalon a geiriau ei genau fod yn gymeradwy gennyt ti. Cyflwynwn hi a phawb y bydd yn i gwasanaethu i ti, A gofynnwn i ti fendithio'r cwlwm ryngddynt. Gwna ni gyd yn gyd-weithwyr llawen yno ti. A phar i'r gwasanaeth comisiynu hwn fod yn gychwyn newydd i Elin yr Wyn, i'r Undeb, ac i bawb ohonon ni. Deued ysbryd glân i'n hadnewyddu yn dy waith, ac i'n galluogi fod yn well tystion i'n Harglwydd Iesu yn y byd. Ac nid i ni, Arglwydd, nid i ni, ond i'th enw di dy hun rho'n ogoniant, er mwyn dy gariad a ffyddlondeb. Yn enw Iesu Grist, ein Harglwydd a'n Gwaredwr. Amen.